makadii makadii mhuri yezimbabwe ini zita ndinoitwa director sadondo tiri mukati menzvimbo yepoet pano pasekuru samakombe saka usangane yu nevateereri kwase vateereri makadii mhuri yezimbabwe ini ndini sekuru makombe ndinogara kuepworth kwajacha ndatsikwawo nevazukuru wati a ah, regai timbondonzwe ah, kuti tinopona sei uye tinokura sei kana tichida kukura munyika yedu yezimbabwe right e, sekuru ndofamba ngozvinzwira sekuru vachitaura ndo maurire ataida ataisvika mukati mezvimasekuru timboonoti sekumatarawo anofamba sei kune vanoda kubatsirwa vanobatsirika sei mukati menzvimbo vari kuda kuziva zvizhinji nhamba tichakutirei nhamba motaura zvimuda kubvunza uda kubvunza mucomment section auda kufona panamba dzasekuru namba hatishaisa regai tipinde munyaya yatafambira yacho kure sekuru eh, ndiri kumba kubvunza zvishomanana kuti ko matare enyu mukati menzvimbo inoyo basa riri kufamba sei vazhinji vari kutambirawo zvakadiko mukati menzvimbo inei kana mukati menyika ya mukati menyika ini ndine nhoroondo yekuti ndiri Chiremba ari mudare remadzichiremba muzinata asi nguva yandatora kubvawo 7 11 1984 ndiri mudare remadzichiremba imomo ndichirapa zvichireva kuti ndo basa randinotoita inini rekudya miti nevazukuru ndichivafundisawo kukura kana zvinowanetsa sematambudziko sezvo panyika pasisina matare ari kutonga vanakomanawo kuti wazive kuti tiri kuendepi tiri kubvepi ndiri sekuru wanogadzira matambudziko akasiyana siyana kunyange rauya nemuzukuru ndinotazama nepandokwanisa kuti ndione kuti rinogadzirisika sei kana risingakwanisiki rinenge richiendeswawo kumamwe matare anozvigona
orit Eh, ndouya chimwe mubvunzo ndoda kubvunza kuti zvakare zvekuti kune vanoita zvekusenda nyuchi sekuru hameno kuti zviriko here zvirimo here mumachapters enyu kana kuti zvakamira sei bcause kune vanobvunza vamwe vanotazi a ah, zvenyuchi zvi hatizvibhilivhe hazviko zvenyuchi vamwe vanoti vanozvigona vamwe vati tamboza vamwe vachiti haa ah, kustaja kune kuchiitwa kuya kuya sazoti mimiwo munotokudii nazvo hongu
Kurapa kunosiyana. Kana ndichiti kurapa kunosiyana ndiri kuti panopiwa napo munhu ari munhu ane mhepo yerudzi rwekwake kunosiyana. Iniwo sekunzwa kwandinoita zvenyuchi izvi handi kuti zvitsva kwandiri aa kunyange nemi pamuri pano nhasi ndikatokuudzai kuti ini ndaiwa ndiinadzo nyuchi apo dzaitogarapo zvekuti munhu aitosvika onditi sekuru ini ndine dambudziko rekubirwa ndomuti muzukuru enda panyuchi apo otondosvika panyuchi ipapo oisa mari yake ipapo ototaura iye kuti ndiri kuda kuti zvinhu zvangu zvidzoke nyuchi dzotobuda ehe ndaiva nditori nadzo zvekuti kana tikabva pano ndichatokuratidzai padzaiva dziri asi dzakazoendawo kumusha nenguva yadzo nokuti dzanza pedza basa saka dzitori noperiod yadzo dzoti dzoshanda makore akati kana dzapedza dzodzokera hongu zvichireva kuti zvakafanana nekuwa kwenyu nhasi imi pano muri kundibvunza mibvunzo nezera ramuri kutori newamwe watowo chembere wari mubasa irori saka muchiona kuti makona anonzi haori kana chiti makona anonzi haori ndiri kuti kana dai vanhu vakasarwara tinoramba takachengeta kuziva bedzi saka iri nhaka inoramba iri muwanhu ichiramba iripo panguva yese inofa wana chiremba panoramba paine ana chiremba wari kuzvarwazve wachiteedza makwara iyayo
hongu ndinobvunza kuti zvakare ini ndingori mibvunzo chete hazvinei ndinokupindura ndinobvunza zvakare kuti ko kune vanoti kune rukawo handika rukawo handisozi handizonzwisi kuti munotofuti kudii zviri kofuti here zviri pachaputa ipi kumatare enyu aya paziko ndozoiri panhamhando dzakasiyana siyana amene kuti unoti tsananguro ipapo eh, muzukuru zvinhu zvawabvunza zviriko uye zvakanakisa chaizvo kana chiti zviriko zvakanakisa chaizvo ndiri kuti hakuna chinhu chisina chiri muzita rako chisingaiswi makiyi acho kuti chive chako kana uchinge watenga nanhasi uno kana ukaenda pachirungu pane unonzi muchato wainzi muchato kuti upiwe unototanga iwewe wapedza kuroora wobva wachiita kuti mukadzi wako uya achive muzita rewabereki wako wekwako kana kuti kudzinza rekwako kana usati wapedza kuroora haupiwi muchapa zvino kukiya munda unenge uchizvizi kusosera munda wako kuti usabiwe sezvo uri kuona kuti upenyu hwako mazuva ano hwakuita matambudziko ekuti chauri kuti ndechako uri kuchida kuchitorerwa nemumwe munhu mumba chaimo mawakarara uri kusangana nevanhu wachitoda kupindawo mumba imomo kuti wakubire zvauri kuti iyoyo ndezvako wadawo kubira saka ungati here ungazoshaya munhu angapfimbe mukadzi wako haumusha izvi ehe wanenge wachimudawo ko wakaenda kumusha kwake wakamuroora ndewe kuhwedza iwe urewe kwamutare kana kuti ndewe kumasvingo urewe kwamutare iye wowandira kumusha kwake achisingoti ndiri kuenda kumusha kwedu ndiri kuenda kumusha kwedu ko akandopfimbwa newaimbomuda ikoko iwe usina kusosera munda wako unozodii
aiwa ipapo panonetsa sekuru eh, saka munda ngausoserwe right. nokuti ari kufamba nacho anenge achiti ndechangu chaanacho chese anoti ndechani ndechangu asi iwe unenge uchinzi baba ndo paunozonzwa kunzi vamwe wakadzi vachikuti ah, mm, mm, mm, zvipi mukadzi wako anenge ari kutoziikanwa kunzi ari kudanana nemumwe munhu asi iwe usingazivi ngei wakadzi vachizosvika ipapo wanosvika pakudanana nemumwe munhu mumashure mekunge iye ariye atotanga ukuisira tsoro yekuti usaone zvekuti kana hama yako ikamubata iwe unotoita nharo dzekuti haakana mukadzi wangu haadaro ini
anenge anenge akapfuhira we munenge muchiti mupfuhira ehe iwe unenge wakapfuhira kuti usambosimudze musoro zvino nauya wabvunza ndeyekuti rukawo rwuriko rwuri pamhando dzakawanda kune rwekamba koita rweruware koita rwehove koita rwembwa ndo mhando dzerukawo dzandinoziva dzichindobata zvenere rwebanga nokuti rwebanga nerwembwa zvakafanana
saka apa rwekamba ndo rwakaita sei manje rwekamba
kamba handiti ukamuona iwe vachifamba apa hmm. anosvika panguva yokuti anodzodzera musoro mukati zvoreva kuti munhu arara nemukadzi wako inoendazve mudziyo wako tsvimbo yako iyo inodzoka kuita kunge paguvhu sezvinoita musoro wakao eh. saka kamba zvadaro iwewe ukada warara nemudzimai wangu ini ukazoenda kumba kwako uchabvunzwa dzinai baba chinhu chamabva nacho pano hamuchisina chaendera mabva muinayo mazoisiya kupi
saka kadzokodeso hairwadzi here vanoti chi inenge ichitokurwadza iveve nokuti unenge uchitoda kuzorasa zvemvura saka ukenge wakurasa mvura ichiwerera pachiita kunge paguvhu uchawanei uchatotsvaga mukadzi wangu uyo kuti uti naive ndiregererewo uyo achiti ini handina chandoziva kusvika wazobuda pachena kuti wakarara nemukadzi akaiswa rukaurwa kana orit
uri sekuru dombodzoka bijana pamataura pama, matara mataura ndirika pamhando dzemishonga yerukawo yamataura yandirika sa imimi ndiapi maservices imimi munokwanisa kuti apa akamira sei maservices acho ava
Mazita andareva ese ari mashanu. Zvikamu zvekuti munhu akauya seasvika pajengeta mishonga kureva kuti pafamasi. Mazita anoreva kuti izvozvo mishonga yacho inowanika.
inokwanisa kuwanika zvayo eh, asi munhu ndiye anochiisa sarudzo yekuti inini sekuru ndiri kuda rwekunamirana nekuti ndiri kuda rwehumbowo iye pachake pamaservices aya ndeerukaho chete asi mabasa andinoita inini nenhoroondo yekuva kwandaitaura kuti ndiri kubva 84 kusvika nanhasi ndichiita basa irori zvinochireva kuti kuziva igasva kunozadziswa paboka zvichireva kuti zvimwe zvezvinhu zvatiri kutaura nezvazvo izvi tinozviwana mukusiyirana senhaka yaana chiremba nekuti tinee tichisangana nevamwe vana chiremba tichidzidzisana kana kuonesana ndipo ichi une ichi here zvino Zvadaro pakuwa kwangu ini sachiremba zvinochireva kuti pane matambudziko andinoti inini kwete zvikamu izvi asi pane matambudziko andinoti ini aya ndiwo andinoti matambudziko ndeyekuti munhu ngaabvironange kuuya kundoti sekuru ndiudzei kuti ndinani uye ndinodei ndawingei ndiri kurwara nei ndo rinonzi dare kwete zvekuti unosvika iwe wogara apo wotanga iwe kupanda wega zvawafambira aa iwe ndiwe uno ndinotokutaurira inini asi wabvisa mari inonzi yefodya kureva kuti dare